Mutsauko wetsuro yemusango neyekupfuya. Makadini? Tinokuchingamidzai zvakare muchirongwa chedu ichi cheDoors Cave Laboratory yeFarm 4081. Muchirongwa chanhasi, tinotarisa zvinhu zvitanhatu zvinosiyanisa mhuka dziviri idzi, tsuromagenya yemusango, yamunonzwa nezvayo mungano dzatsuro nagudo netsuro dzedu idzi dzatinochengetedza pamba sevarimi zvirimo hazvo mumhuri rimwe remhuka dzinonzi malagamofas ne kana kuti maliporidae uye dzose dzine nzeve dzakareba nemakumbo akareba Asi tsuro dzekupfuya dzakagadziriswa nevarimi vekudhara zvemakore nemakore kuti dzigone kugara pamba sezvipfuyo. Vanhu vazhinji vanokanganisa kuisa zvinhu zviviri izvi kana kuzviona semhuka imwe, kuenzanisa tsuro yemusango neyatinoti muchiNgezi domestic rabbits zvakafanana nekufananidza kiti nembada. Zvinhu izvi zvakada hazvo kufanana asi hazvina kufanana. Hadzitokwanise kubereka vana dzose saka musazoita chandagwinyira shavi rebenzi mushure mekuona chirongwa ichi. Chokutanga, Miri. Miri wetsuro yemusango netsuro yepamba wakada kufanana asi mukanyatsodziziva hadzinetse kupatsanura. Yekupfuya senge Californian kana Flemish Giant ine muviri mukobvu. Kuvaka kwetsuro magen'a ndekwekuti igone kurarama musango mune dzimwe mhuka dzinenge dzichida kuiita kanyama kanyama. Dzemusango dzinowanzo dzine mvere. mamvere akangoda kufanana ebrown nemuri mutete wakareba mamvere ebrown iyo inonzi aguti coloring dzimwe nguva kuti dzikwanise kuhwanda mbada mumusango maafrican savana he anoreba kusvika 41 to 58 centimeters dzichirema 1,5 to 3 kgs dzakangoda kufanana pamaziso asi dzekupfuya idzi dzinoita ruvara rwakasiyana siyana pamvere. Mabreeds akaita sechinchilla, angora, new zealand, english sport kana french lop mabreed akawanda anofura kana 70 chaiyo. Kune dzimwe dzihombe dzakakura seflemish giant dzinosvika kana 10 kgs nedzidikiwo dzakadupika dzakaita senetherland dwarf inowanzotadza kusvika 1 kg zvayo chechipiri vana vana vetsuro dzemusango vanozvarwa nemamvere awo vachiona uye vachifamba vanotokwanisa kuzviraramira vabva kuzvarwa asi vetsuro dzekupfuya vanotozvarwa vasingaoni vasina mvere vanogona kumbeya mbeya zvavo asi sezvo vasingaone hapana kunosvikwa kure dzinenge dziri shungu dzebofu kuenda kuchibhorani nekenduru. vana vekupfuya senge mazuva magumi okutanga pavanobva mukuzvarwa vanofanira kuongororwa zvakasimba kuti vasafe muzvinhu zvakaita sechando kana kutadza kuchengetedzwa namai vacho kana muchida kuziva zvimwe zvizere kuti vanochengetwa sei tinokurudzira kuti muone vhidhiyo yedu yekuchengetedza vana vetsuro iyi yatakagadzira Chechitatu, magariro. Tsuro dzepamba dzinovata nguva zhinji pazuva nekuti bofu rikati ndinokurova rinenge rine charakatsika. Dzinoziva kuti dzinogara pamba uye dzakachengetedzwa nevanhuzve asi dzemusango dzinotora chikamu chidikidiki chekurara ikoko sezvo dzisingade kurarira mvana. Tsuro dzemusango dzinogara mumakomba adzinenge dzachera pasi ayo anonzi mabarrels nemawarrens sezvinoita maEuropean rabbits. Umu ndomadzinohwanda nekuitira nekuchengetedza vana vadzo zvakatorongeka. Dzimwewo dzakaita seAfrican savanna hare dzinohwanda mumasango pamusoro pevhu dzekupfuya dzinowanzogariswa pamba mumba kana mukeji zvekare kana dzava kuda kubereka imi semuchengeti wadzo ndimi munotodziyisira dendere rinonzi nest box muchingezi kuti dziberekere imomo mukasazviita izvozvo dzinongoberekawo pasi moona vana vacho vari chando vakafa maxen chechina Diet, zvokudya. Sezvatambotaura muchikamu chedu chekutangisisa, tsuro dzose idzi dzinodya zvakaomarara, kunge iri kudzingirirwa so. Dzose yemusango neyekupfuya dziri mubato remaherbivores. Tsuro dzedu dzekuchengeta idzi dzinopiwa huswa hwakaomerera nemapellets nemagreens akapfava akaita semuriwo cabbage, tsine, rugare, zvinhu zvakadaro. Tsuro dzemusango kudivi kwadzo dzinodya zvakati omei, zvakati sematsotso, setutsotso, midzi, maruva, maclover netumiti twakaomarara nehuswawo futi. Tsuro dzemusango dzinozvionera dzoga panyaya yechikafu asi dzedu idzi dzinofanira kutopiwa chikafu zvine timetable kuti dzirarame nesu. Chechishanu, lifespan, upenyu hurefu. Tsuro dzekupfuya dzikachengetedzwa zvakanaka dzinokwanisa kurarama zvinosvika makore 10 to 14 Yes, asi tsuro dzemusango dzinosvika makore mairi chete nenhau yezvinhu zvakawanda zvadzinosangana nadzo musango. Idzi tsuro idzi dzinosangana nezvakawanda weduwee. Dzinosangana nedzimwe mhuka dzakawanda mumusango seshumba, mazizi, nyoka dzose dzinenge dzichida kuidya. ndosanga dzisingatombosungunuke dzikaona vanhu zvachose chechitanhatu tsuro dzedu idzi hadzigone kurarama musango dzoga hadzisvike kure dzakavakwa nemagenetics ekuti isu vanhu tidzichengetedze tsuro yekupfuya idzvinyu risina gushe mumusango Mukada kuita humother Teresa wekuivhurira kuti inogara yoga musango, hakuna kure kwainosvika nekuti haigone kumhanya kana kutiza kana kujamba kana kuchera makomba ainohwandira kana mvura ikanaya sezvinoita tsuro yemusango inomhanya, inojamba, inonzvenga zvekutyora kana mitezo yembwa chaiyo. Nokudaro, tsuro yemusango haifaniri kuchengetedzwawo pamba. Imhuka yajaira zvesango, zvakangofanana nekuchengetedza bere pamba uchiiti ndawana imbwa. Tinotenda nechirongwa chedu chamaona nhasi. Kana mune zvamunofunga kuti tasiyira muchirongwa ichi nezvetsuro dzemusango nedzekupfuya, tinokurudzira kuti muzvinyorewo mucomment section. Tinotenda nenguva yenyu yamatipa muchiona chirongwa chedu ichu chekurima tsuro cheDoors Cave Rabbitry yeFarm 4081. Kana muchida kuziva zvimwe zvizere pamwe chete nekutaura nevamwe vevarimi vari kuita zvetsuro izvi, nyorai zvenhamba dzenyu dzerunhare mbozha dzeWhatsApp kuti tikuisei mumagurupu edu ekupfuya tsuro anonziwo Doors Cave. epawhatsapp saka kana mune mubvunzowo kana dzimwe pfungwa dzezvimwe zvirongwa zvekurima muzimbabwe zvamungade kuona nyorai pfungwa dzenyu zve pamacomment section uye kuti tiite zvimwewo zvirongwa zvakadai bayai subscribe button kuti musapotse zvimwe zvirongwa zvakadai zvichauya kumberi uko

mutange kudya mari nekupfuya tsuro kusvika patichazoonana zvekare muchimwe chirongwa chefam 4081 tinotenda